Uh, hello everyone and welcome to lecture number 7 javascript in shona zita rangu ndonzi elvin and today's lecture tichange tichitaura nyaya dzema if statement right so in programming there are a lot of times ekuti tichida kuti maprograms edu amake madecisions ant based on some other conditions so in order kuti tikwanise kuti maprogram edu akwanise kumake madecisions ant tinoshandisa anonzi maif statements And, and the way you create my if statement tinoshandisa keyword inonzi if handika so kana tichicreata if statement isu tinongonyora kuti if panapa totavhura maparenthesis edu mumaparenthesis muno mutotaisa chi condition handiti totaisa condition and condition inoyi handi is just an expression that you reduce to either true or she or false and so whatever value yatichaisa munomu inopedzisira ya true kana ndopedzisira yachi ya false and so after taisa condition yedu inotaisa chi block iri and makele braces aya so zviri kuitika ndezvekuti kana program yedu ichi execute ichi execute yasvika pa if statement anditi inotesta condition rinori kana condition rinori riri true inobva yaexecuta chi code inenge iri mublock munomu handiti ka inobva yaexecuta code inenge iri mublock munomu but kana condition iyi iri false hanti inobva yaskipa panapa chi hapana zvainoita hanti so let's say tiri kuprograma game isusu hanti and we want to see kuti munhu abzere kana kuti asati handiti we can just create a variable atoti uh, let totati game over that equals chi equals false handiti uh, this variable ndo yatinoshandisa kutracka kuti uh, munhu abvere kana kuti asati right so kana munhu asati abva handiti this variable will be false because the game will be still going on ndinenge sati tra game off and then ndo condition yatinouya tichitesta panapa kuti ya game over here game rake ratese rapera here handiti and kana ya game over zvatiri kuita isusu tikuti chi document dot right handika totanyora tichi sorry tikuti document dot uh, right toita ti game over handiti so what, what, will, what will be happening ini zvekuti program yedu inonge ichirana handiti so kana tasvika panapa manje we will test kuona kuti chii Game rapera here? Todanani panapa chi iforce handiti hatudze munhu kuti game over but tomboti game redu rapera toa taona panapa chi atu handiti kuona tinobva tatonyora kuti chi game over game rese rapera but kana game risati rapera panapa panenge pari chi panenge pari force handiti then usiye kuti chi there's nothing that she we print and so that's how we make decisions nji in uh, javascript but wonei ka listen nji to me handiti so isusu tikati if game over niudza munhu kuti game rako rapera but kana game risati rapera ndi there's another keyword rinonzi else handika so what this else does right handiti Ndeyokuti this else and specify the code inorana kana chi code inoi iri false so else ari optional unogona kumisa unogona kusamisa and saka ari optional so else medu isusu tichamuti chii isusu chi game still chi changoti document dot right game still going on kuti munhu asati atsva handiti so zvinoitika panapa ndezvekuti um, kana game redu richirana richirana richirana richirana richirana handiti ndichasvika pana hapana nditese kuti is game over unoona kuti its false handiti so kana game over ari false iwill skip this ndobva ndauya zvangu ndoona rana chi code iri panapa therefore chi game is still going on munhu anenge achita sei anenge achiri kutamba game rake but munhu anotamba game anotamba game obva adzwa handiti then this this becomes this becomes uh, true and if this becomes true right takuprinda chi game over ende tichaprinda chi apa so what's happening here handii conditional one if statement zvarinoita ndezvekuti if this condition is true and tinorana chi this block then we ignore this one if this condition is false and we ignore this block torana chi zvinenge zviri muna else

tiri kurekodha mapoints andika so ill just create another variable unonzi chi let uh, score let score andika equals chi zero anditi ndikuti susi let score equals chi equals zero and then let me make this false because we want the player to be playing the game right uh, You want the player to be playing the game then you say you say this is chi this is false right and then you set our score toa score yedu ndiani ndi 100 and so isusu tiri kuti andika kana score ya 100 and you want the user kuti abve aende chi pa pa level 2 aende pa next level right saka isusu toa tauya panapa tati

Right. So, and saka isusu tikuti tikutesa macondition two and panapa tiri kuuya tiri kutesa kuti is game over and kana game risati rapera and we will skip this and we go we test the else block but else uyu ndi else if

in the same level handiti so but if score yedu score yedu ikaita 10 dakuratidza zviri kuitika panapa handiti score yedu ikaita 10 handiti takunzwa chi game is still going on in the same level and so what happens zvinoitika paif statement if statement ndotanga kutesta condition yekutanga iyi and If this condition is true, we execute this one and toto ignore zvimwe zvese izvi and mona kana kana iyi isiri true we go and test chi the following chi the following uh, the following condition and kana iri true to execute kana isiri true totera toya to execute chi zviri muelse saka else nakuti else ari optional and else togona kumubvisa handiti or togona kumumisa so else anozongorana kana chi maconditions ese ari kumusoro yachi aita false handi and else if is not limited to one handiona else if is you can put as many my else if aunoda right let me just put another one panapapa eh, and then this one we are testing if uh, score is 1000 is greater than or equal to 1000 then kana score is equal to 1000 and then tichi you win munhu anenge aita sei munhu anenge awina and so tikauya panapa tikati tikati game over tikati game over ari false and tikati this is now 1000 anditi you see kuti you see kuti munhu uda anofanira kunzi you win and right why taprinda inoi handiti inyaya kuti kana ari greater than 1000 handi kana uno ari greater than 1000 handi ee eh,

meaning rini mukati me if mukati me conditional redu handiti that's why ini ndati zvoni zvo a condition is an expression that will result to either true or chi or false handiti so tinogona kushandisa anonzi and operator handiti tikati susu and operator and yodu ndeunowu handiti we can test two or more chi conditions handiti sa tikadai so mani zvatiri kuita panapa tiri kuita sei tiri kuti susu

kana tikaisa and unowu hanti both this condition and this condition should be true ndokuti chi e, code ino iexecutwe if one of this condition is false and code ino yaiexecutwe that's why maona kuti taskipa panapa tikati chi tikaudza munhu kuti you win why tamuudza kuti you win because yes 1000 is greater than chi than 100 but 1000 is not less than 1000 therefore this becomes false and this becomes true so false and true is false handiti saka tinobva tatoskipa iyi because condition yedu yaise yachi yafalse totataita tese totara nainoi saka unogona kuisa maconditions aunoda akawanda steriki munoma hazvina chi hazvina kana basa handiri kona so now there is another um, another thing chandinoda kukudzai kuti tinotesta like the first condition first before tienda kweso handiti so isusu uh, even if score yedu iri 1000 handiti if this one becomes true handiti we're still going to print game over handimo because the first top level condition ndiyo inoteka chi the most chi priority then uh, there's one other um, I two in fact two other operators and local design andika tiri panya yema mm, yema ningrini yema mm, conditionals ipapa and so I'll just uh, make this false again false again and then uh, I'll just remove

pane imwe condition futi isiri and so and panapa handi tika tikadai so on if one condition ikaita false panapa hairani handi but pane imwe condition futi inonzi o handi o anonyorwa so on unoisa mavertical bar two handiti or chaanongoda chete anti one of these conditions have to be chi have to be true tikuona kuti panapa apa uh, score is not greater than or equal to 100 1000 but still tikurana condition ini why because tashandisa chi tashandisa o handiti so o zvaanoita you only need one to be true akasiyana and and you need both to be true kuti kwanisa tise tikwanise kuexecuta chi uh, discord right and then there's one last um, one last operator rinonzi the, the negation operator kana the negative kana the reverse operator and ndikaisa exclamation pan, mark pana and pamberi pagame over you see kuti takupinda chi nothing explanation uyu ndinoti uyu and like is a reverse anorimirana negative yacho so kana If this is true and tikaisa ka exclamation mark panapa zvakureva kuti not so takuti not true and it becomes false and therefore mukuona kuti even though it's true panapa and hapana chatukurana because it's chi cannot panapa but tikaisa false panapa and